tichiri nemotari hatisati takusiyai ndoda kunyatsonzwa kuti mukuru wangu sei akasarudza kuti akujohwani masowe vaparidzi vajesu ndo pandine nyaya napo kuti inini wacho ndichamuteera here kana achinge apedza kutaura kana kuti ndicharamba ndiri kwaakandisiya regai tinzwe kuti zvinofamba sei ane nyaya yaataura yekuti iri sangano iri rakataura kuti vana havaende kuchipatara uyezve vana havaende kuchikoro isusu vacho hatibvumiri kuenda kuchipatara saka takuda kunzwa kuti achati kudii mukuru wangu uyu panhau yaataura uyezve ambobata bhaibheri saka ndoda kunzwa kuti sangano iri riri kufamba sei mungakwanise here baba kunditsanangura kuti nhau iyi iri kufamba sei ndinotenda ah. eh, sewe mwana wangu mm. baba bright ndinoziva kuti wakadya mabhii wakaenda kuchikoro mm. zvatikuita zvose panapa tikuzviita nekuti Takaenda kuchikoro tikafunda. Ndizvozvo.
Asi mwadzokera nhasi mangwana nhasi ndochina naye? Ndizvozvo. Sabata rake kutanga na 3.
Ehe. Zuva remarona mashanu. Remarona mashanu. Rakuda kutanga 12 past 2 izvezvi. Kana masvika kuzuva remarona mashanu manje. Eh. Makusvika mchitaura kuti vana havatenderwe kuenda kuchikoro. asi zvapedza kunzi havatenderwa kuenda kuchikoro imi poshi makaenda kuchikoro piri makutomhanya mhanya anotsvaga fees dzekuti vana venyu vaende kuchikoro asi masiya mafurira vamwe kuti venyu vana musavaendese kuchikoro mazoona kuti tiri kurarama nekuparidza nhema Mhm. saka panotozoita mweya mutsvene uri musangano rajohani mhm. unotozoti tine muteuro wevana vezvikoro unotaura kudaro amen kuti vazarurirwe njere mhm. asi mutumwa wechichi uyo tichiti akati vana havaende kuchikoro nekuti imwe nguva saka oredi zvapokana ichokwadi vachiti vana vese musi wesvondo ngavauye vaitirwe muteuro nekuda kwekuti vari kuzvikoro ichokwadi asi ukuti tasa kudzinda racho tiri kuti vana havatenderwe kuenda kuchikoro ya izvozvi mukarwara mukaita cholera mm. mukaita malaria mm. mukaita covid mm. hakuna muteuro wandakaona muchiitirwa uchiitirwa vanhu e, uri kurapa cholera mm-hmm. asi munhu anonzi iye ngaaende kuchipatara mm-hmm. aenda kuchipatara isusu kunoku tobva tatuma vaporofiti nevadare kuti handei e, tinoita munamato tobva tanopfugama muchipatara muri kunzi hamutenderwe muri kutoenda mweya wacho uchinopfugama imomo uchinoitwa munamato kune zvakarambidzwa saka zvakangondipa muono wekuti a ah, zvose izvi tiri kurarama nema ngatifadze yemwari ini sesarudzo yangu ndifadze mwari ndirarame chokwadi mhm. ndinotenda anditi eh, baba ndine pamwe pandoda kunzwisisa panyaya yebhaibheri pamataura nekuti vamwe vachitaura vanoti mari dzotichidzinzwa Dzaiti vamwe vanoti Bhaibheri munya. Hmm. Asi Bhaibheri riro zvekare riri kushandiswa nemamwe makereke zvimwe zvitendero zvakati wandei zvichiteera mariri. Hmm. Asi kuchishanuku richinzi munya. Ndingakwanise here kuziva baba kuti hakusi kutotukwa here kwaitwa iri shoko ndakutoriti iri shoko nekuti riri kushandiswa nezvitendero zvakawanda imimi sei makazosarudza kuritora bhaibheri kuriisa muchitendero chamava ichi
Izvozvi pamataura kuti Bhaibheri munya, mataura makatorerutsa. Ndine pandakasvika pandakanzwa zvichinzi Bhaibheri chikwambo. Oh. Mm. Oh. Kunzi wabata Bhaibheri watoromba mm. kwabata chikwambo. Kwabata chikwambo.
Rine mutukirwo warinoitwa e, wakatonyanyisa. Mm. But muchizozvicherechedza munoona Johani ye 1932 anga akubata Bhaibheri ripi? Iroro. Iroro.
Ane mistake. yaanga ave kukorekta ndikada kupatsanura chinhu chinonzi munya e, zvaitaurwa zvinzi munya zvaitaurwa zvichinzi e, johani auya wemweya mutsvene wauya kumasowe ndoo mumwe chete wakanyora bhaibheri saka zvauri mweya mutsvene mumwe chete wanyora bhaibheri chiregai zvenyu kuverenga bhaibheri nokuti mweya mutsvene wauya tinawo Asi ndakazoti ndakagara ndakatarisa eh, vaitaura vachimhanya pagwanza paiva vachitaura vachiti ndiri mweya mutsvene. Ndakafunga kaviri kuti ndiwo here mweya mutsvene wakanyora bhaibheri kana kuti ndibaba vaguta zvavo magaka vakumhanya mhanya vachitaura eh, zvavakutaura sekuti ukatora mweya mutsvene iwoyo wekutaura ndotora bhaibheri for example bhaibheri randinaro panapa ndoti izvozvi ndiri pana john 3 johani 3 vhesi ya5 ndobva ndati ishe ndakumasowe kwekuye mweya mutsvene unotonzi ishe ishe eh, ndizvozvo asi toziva kuti ishe ndimwari ari kupi ari kumusoro ari kudenga mm. imii mukabatwa nemweya mutsvene mm-hmm. isu tobva tatopfugama chiti mwari wedu mauya eh. mubva madaira nemufaro kubvuma kunze mwari izvozvi kutora nzvimbo yamwari tichiisa pamunhu ndizvo nai zvobva zvanzi ndoda kukukomborera mhm. ndikaona zvafamba famba ndobva ndati ndakomborerwa naandiriya andiriya haasi kuti mwari ah, ah. vandituma kuti ah, ndapiwa makomborero ako namwari kuti ndapiwa naandiriya
ndapiwa naginatsiyo ndapiwa namaindos mm. zviti kuti aiwa zita ramwari Ngatiritungamidzei zita raJesu. Tikaritungamidza zvorose zvamakaona pakanyorwa kunzi vaparidzi vaJesu. Ngativei vaparidzi vaJesu mm. kwete vaparidzi vemazita engirozi, vaparidzi vevaprofiti. Amen.
Saka
muchidimbu Bhaibheri ishoko raMwari rinorarama rakange riripo zuro ririko nhasi richaveko nemangwana asingaperi mm -hmm. e, pane pakanyorwa kuti bhaibheri kumavambo kwakanga kuine shoko mm -hmm. iro shoko iri e, rakanga rina mwari mm -hmm. iro shoko iroro pachezvaro ndimwari mwari amen saka ukaona wangopokana naro wapokana namwari apokana namwari ndiye antichrist mm -hmm. saka mukaona vose vanoti bhaibheri chikwambo vakwazise nemufaro muchiti kwazi wai maandikristu ndo definition yakajeka kuti uyu ndiandikristu mupokani wajesu mhm. ndaikokuye ndakanzwa mumwe musi pachitoparidzwa zvinoshamisa zvichida makazvinzwa mhm. kuti jesu kumasowe havatende kuti jesu akafira zvitadzi zvedu Mhm. Zvinonzi Jesu waitodawo kurarama. Jesu akaita hokupondwa asi kurarama achitori neshungu achitori neshungu ararame. Saka patinonamata paya paya patinosumuka tapedza kunamata chidaiso maoko paya. Mhm. Hanzi tenge chitaura kuti handina ropa rangu ina handina mhaka handina chekuita nekuraiwa kwaJesu. Mazviona. Kana vachena vatikurambidza kuya kuzonamata kumasowe yaya. Mhm. e, chikonzero chinoita kuti vasabvumidzwe kunamata nesu chinonzi ndechekuti ndandiwo vakauraya jesu Alright. Mm. Alright. asi tikada kuzvicherechedza kuzvitsvaga tinoona kuti haasi mabritish akauraya jesu Mhm. haasi maasians machinese vakauraya jesu Alright. wakatouraiwa nemajusi mm-hmm. mazvinzwisisa mm-hmm. saka izvozvo zvine zvazvinoratidza kuti namatiro edu aya akazara nhema mm-hmm. mweya mutsvene ukutaura nhasi pao masangano awanda awandisa eh, pano na9 o'clock ukaenda pamberi apo panguva imwe chete zvinenge zvataurwa zvakasiyana asi mweya mutsvene mumwe chetesati kuti aiwa iri bhaibheri remuromo iri uh-huh. rine nhema nekuti panguva imwe chete rinotaura zvakasiyana uh-huh. asi ari kusouth africa uh-huh. akavhura john 3 vs 5 ari muno muzimbabwe akavhura john 3 vs 5 tinoda kuti mazwi ati kutaura mamwe chete saka bhaibheri Ishoko raMwari rezvokwadi rinorarama. Manditika ndinotenda.
Hey, muri kuzvinzwira mhuri yezimbabwe ha izvaida muripo muchizvionera pamhino sefodya asi anyway mucomment section ndoma muchataurawo mafungiro enyu tichienda kumberi nemubvunzo ndaita rombo rakanaka nhasi ndafara zvisingaiti ndine mufaro wakawedzerwa kudarika mafariro ari kuita wandashanyira zvisinei ndine nyaya mambo yamambotaura yekuti e, baptism or jordani mm -hmm. e, eh, zvinofamba sei nekuti kumasowe uku kwedu kuchishanu uku handisati ndainzwa nyaya yekunzi unononyikwa mumvura kunzi wabhabhatidzwa kana kunzi wabarwa patsva mm -hmm. saka ndinokumbira kuziva kuti zvinofamba sei nevamwe vangade kuziva futi kuti iri sangano iri sei risingabhabhatidze uyezve sei imimi makutaura kuti rubhabhatidzo kuvaparidzi vajesu ndizvoka mhm. ruriko mm -hmm. ndinotenda
ndichinamata kuchishanu e, eh, ndofunga tiri tose taibatsirana kuparidza tichiti jorodhani rakamiswa rakamiswa kare kare kana roitwa inyama basi asi ndinoriratidzwa rimire kudenga kana moenda kunojorodhana endai munoziva kuti muri kungononyikana nekugezesana mumvura musina chiriko hakuna chinonzi jorodhani mm. ndofundiso yatakakura mairi mm. tiri kumasowe tichiudzwa isusu kuti jorodhani remanzwi jorodhani yera mm. kurati ukangotaurirwa chete ukangoparidzirwa watojorodhwa Saka dzidziso iyoyo ndakaitora kudoctrine rechechi ndabva ndati ko iye muridzi wevanhu jesu kristu anova ndiye watinotaura anomboti kudii nenyaya iyoyo saka ndakaita sarudzo kuti ndoda jesu here kana kuti ndinoda johani johani nokuti johani haasi mwari mhm. amen akatotumwa namwari asi kachitaura jesu tikutaura mwari saka isarudzo manje kuti uri kuda ani mwari nemunhu mhm. saka ndakanzvera kuti nditsvaga kuti iye jesu pache zvake ndakaona tsamba iri kuna john 3 ine murume anonzi nikodhimo wakaenda achinobvunza jesu kuti mambo mataura nyaya yekuti munhu akafanira kuti abarwe patsva mhm. kubarwa patsva kungave kuchirevei zvino ndine bhaibheri rechirungu eh, ndingada kuti nditaure eh, hanzi nicodemus said to him how can a man be born when he is old he cannot enter into the womb of his mother a second time and be born

Kana ani naani zvake asina kubhabhatidzwa nemvura haapinde kudenga raMwari Baba. Yeah. Saka sekunzwa kwamukuita manyorerwa azvakaitwa nemuridzi wevanhu iye Jesu mbune ari kutokumikidza kuna Nikodhimu Kuti kana usina kubhabhatidzwa neJorodhani remvura, muzita raBaba, nereMwanakomana, nereMweya Mutsvene, mm-hmm. kureva kuti munhu anogona kunyikwa mvura kamwe chete zvako, mm-hmm. achiburitswa asi muzita raBaba, nereMwanakomana, nereMweya Mutsvene. Kana izvozvo zvisina kuitwa pamunhu anoti akatenda muna muKristu, zoroti kudenga raakativimbisa hauende saka nemakore ese ataita chinamata kuchishanu nemakore amaita kana musati masangana nejorodhani murau wajesu wakanyora iye mbune saa zvakwamuri kuti munoda kuteera jesu here ana vamwari kanoda kuteera johani nyaya iri panapa ndeyekuti kunyange tikati johani mutumwa asi haasi mwari patinonamata ngatiparidze jesu tisaparidze johani titeedze mirau yajesu kwete mirau yevanhu kana yajohani yajohani ongo saka jesu wakadzidzisa achiti ani nani zvake asina kusangana nerijorodhani remvura kujorodhwa nemvura nemweya mutsvene mhm. kudenga haazoendi ndinotenga Hey, mashoko makukutu ndabva ndafunga mai chisamba kati mashoko makukutu anonwisa mvura ai ndiri kunzwa zvimwe zvinhu zvandanga ndisiri kuziva ndovimba kuti nemi mune zvamuri kudzidzawo zvamamusiri kuziva right ndakuenda pamubvunzo wekupedzisira ndave ndakavagadzirira mubvunzo avo ndifunge kuti vanga vari kuziva ndemubvunzo ndazonga kuti baba ndezvandinoda kubvunzai right tine nyaya yesabata oh. sabata iyi ndo yandoda kuziva kuti inofambiswa sei kusangano renyu ramuri nekuti iri sangano reangu handiri rinoti jestens inotanga negumi nembiri tichienda china kuzosvika munhatu dzefriday mm -hmm. saka ndoda kunzwisa kuti sabata iri Eh, rakasiyanei nerenyu imimi noti kune chisi nechisabata mhm. ndopandinoda kuziva kuti zvinhu izvi zvakasiyana papi mhm. eh, nekuti vamwe vanotaura vachiti friday ndiyo yatinofanira kunamata isu vekuchishanu kureva kuti saturday kana sunday mhm. hatinamati saka handizive kuti ipapo munogona kunditsanangurirawo here baba kuti Tinopafambisa sei uyezve renyu sabata muri kuribata papi? Ndinotenda.
Ah. E, ndoda kupindura ndisinganyanye kurasika pana Johani right. sekuti ndiye wati kutaura nezvake mm -hmm. samutumwa. Amen.
E, Johani tichimutaura kuchishanu mm. e, panotaurwa nyaya yezuva reFriday mm. Johani umwe chete iye same founder tichimubata kumugovera anotaura zuva resaturday right.
e, kumanzwisisiro angu inini johwani e, pavakatanga vachinamata friday akazopenyerwa kana kuti akazoita chizaruriro akaona kuti ndakanyepa
Alright. Chirega ndiise chokwadi ndochikonzero zvisina nguva yakaenda kure. Kungoti 1931 ari Friday, 1932 akutoti Saturday. Saturday. Ndirimboti nini anga averenga magwaro kana kuti anga averenga Bhaibheri. Alright. Eh tinoda kuti nyaya dzedu dzisanyanye kubva muromo asi dzinge dzine uchapupu hwemagwaro uri mazvirwa zvakanyorwa. Tikaenda pana Exodus 12

zuva reSabata. Alright.
Rinova rakazoobservwa zvakare naJohani aenda kunonamata kuSaturday. Abva kuChishanu aona kuti apa panga pasina kuti twaso. Amen. Ndakuchiuya pamanzwi amataura ekupatsanura chisi neSabata. Kumanzwisisiro angu e, patinogona kutanga taenzana tose ndepekuti pataiparidza paya paya chisimuka taisimuka tichiparidza toti johani akachiva tsika neunhu hwemadzitateguru edu mhm. wakachiva tsika dzedu vanhu vatema mhm. sando dzakati tsika idzodzo dzirambe dziri matii ndizvona ndizvozvo chokwadi ah.
so Ini handingati anga atumwa kana Mwari achiuya kuzochiva tsika dzaiva mumatiri mm. nokuti tsika dzaiva matiri urombwa madivisi mm -hmm. kunamata mazitateguru kunamata vakafa mm -hmm. mangoromera nezveshe ndo tsika dzanga dzirimo mm. saka kana akuya achizochiva tsika dzanga dziri matiri saka anga avingei mm. kana zvanga zvagara zvichiyemurika mm. zvatanga tiri matiri Saka pakuchiva tsika dzanga dziri mumativi ndopaakabva achiva nezuva rechisi yeah. saka zuva refriday ramunamata rere harisi sabata mm -hmm. asi right. izuva rechisi chamambo right.
zvekuti mambo nemasvikiro edunhu aitotaura kuti zuva iri ndozuva ratinoita chivanhu chedu hakuna munhu achatenderwa kuenda kumunda kushanda kana kudii ndiwo mazuva anenge achifamba mhondoro anenge achiita zviyerayera mhm. saka tinofanira kugara mudzimba mhm. kuti zvikaranga zviite sei zvifambe zvakanaka amen saka tanga wadokta system yezvikaranga izvozvo tichipfuurira mazviri mhm. saka muchidimbu chinamato chedu chekumasowe chekufriday eh. ndingachisamarize ndichiti eh, inzira dzemapira Mashave, midzimu nechivanhu chedu chakangochenurwa zvichoma chabva chapfekerwa magemenzi kuti chinzi chaachinamato asi chikaranga chedu chakare ichocho ndo chikonzero muchiona e, kana paita nhau munonzi enda unopfugama pamwacha mhm. namata wakabata mwacha mhm. tora shizha remwacha mhm. e, namata ibva warova mwacha neshamhu mashizha awo yakudibira pasi aya ndiwotora enda unoshandisa enda unotora bute vamwe vanotoshandisa bute mhm, mhm, mhm. zviyo ndyera maduri matswanda migoti inoshandiswa inoshandiswa mbiya makati mm, anoshandiswa dzanga dzingori muchivanhu saka chisi kana kuti chivanhu saka saturday now isabata ndizvona ndizvozvo saka sabata aisi friday e, izoendai muchinonamata muziva kuti muri kunamata mutsika yechivanhu muri kunamata muzuva rechisi eh. hamusi kunamata muzuva resabata ya ipapo kune sabata rimwe chete eh. rinova zuva remugove handina kurambana nazvo kazhinji nekuti ndiri kurangarira ndichigara kumusha mukwerera waitoitwa musi wefriday wekuti mvura iramba kunaya unonzi tikuenda kumukwerera tonorovera ngoma pasi pemuhacha imwe nguva vaitoti tisati tatoparara mvura yekutanga kutodona dona saka ndinenge ndine kakunzwisisa kandiri kuita mm. ameno muri ezimbabwe kana muine manzwisisiro ose andiri kuita ndichazonzwa mucomment section kuti muri kuti kudii eh, ndatirega ndifambire murume uyu sezvo papa ane nguva ndichipesana naye ndichipesana naye kusvika ndazomuwana saka vanga vari kundirairidza Maererano nechitendero chavakunamata eh, cheJohani Masowe vaparidzi vaJesu. Saka baba ndinomwe mvunzo. Eh. Nguwo munopfeka dzakaita sei? Uyezve munombera here? Muri kuridza hosho here? Mune eh, isusu tinoti mavhesi. Mhm. Mune enyu here amuri kuimba ikoko kana kuti zvakamira sei? hongu isu tinoimba nziyo dzamwari dzinorumbidza mwari tine kumwe kuimba kwatinoimba kumasowe kuya kuya kwekuti ukatora nguva wakagara pasi unofunga kuti zviri kurevei semenzi handisi unogona kungoimba uchingoti denimero denimero denimero denimero baba utsvaga kuti denimero wacho chii ndiani ndiani tine mavhesi atinorumbidza ah, mavhesi kana kuti nziyo dzoti munopedza sangano rese muchiimba ginatsio muchiimba andriya chiremba chiremba mikiri chiremba maikoro chiremba mambo peter ko jesu tikutaura rini tiri kumuimba papi kufa kwake nekumuka kwake nekuti achadzoka yeah. Eh, saka muchidimbu pakuimba kwedu nekutaura kwedu tinoona kuti tiri kutaura zvinoreva here zvinonongedza vanhu kuna jesu sekuti tiri vaparidzi vajesu e, jesu zvakare rudo muenzaniso kuchaiwa rudo wandakaamboona rimwe gore eh. imimi mukaita jambwa ranetsa kana ngwendere mhm. nezvinhu zvanetsa kusangana kuya kuya mhm. munonzi endai munotora zai kana mbiya e, toda kurasirira mm. zviri pamuri mm. e, netsono zvobva zvaenda zvonoputsirwa pamharadzano mm. zvaputsirwa pamharadzano zvikunzi jambwa nemunyama zvibve pamuri mumwe achapfuura nepamharadzano ipapo ndiye anofanira kutakura nazvo ah, ndimuite free ah. samunoona kuti uchenjeri hwasatani nokuti mwari kana achikudhilivhai imimi mm. anofanira kukurapai dambudziko richipera
asi zvikanzi zvichamborasirirwa zvichabva kwamuri zvaiswa kuimbai kwabamunini zvaiswa kwaamai guru go back to send hazvakudzoserwa uku ah, izvozvo zvinoratidza kuti paperevedza rudo handiti tinokutendai baba aiwa tinotenda baba Tinotenda.
mhuri yezimbabwe ngatisanganei pachikamu chidikidiki chiri kuteera chasara ndine mubvunzo wandoda kuvabvunza Eh, mhuri yezimbabwe makambondibvunza mubvunzo iwoyo vamwe ndakavapindura asi vamwe havana kunzwisisa maererano nevhesi randakaimba Uyu murume uyu ndowaida vhesi iroro zvakanyanya ameni ya ameni pio Oz, Dewa.